Dan huwa l-online show ġdid tiegħi Drink Ma fej qiegħed insir naf il-mistiedna tiegħi jew aħjar qiegħed insir naf aħjar it-taste buds tal-mistiedna tiegħi skont it-tomiet favoriti tagħhom u l-esperjenzi relatati mat-tomiet qiegħed nikkrea drinks li intom tistgħu tippruvawhom id-dar. Miegħi llum għandi tattoo artist. Huwa attiv ħafna fuq is-social media u jitbaqbaq ħafna għad-drittijiet tal-businesses iż-żgħar bħalma jmexxi hu. Rajnih jerbaħ ir-reality licorice u huwa gin lover. Fil-fatt illum kreajt drink ibbażat fuq il-gin li miegħu inkludejt il-hibiscus tea kif ukoll il-Monster Energy drink. Miegħi l-umor għal-bar Dylan the Matt Tata. Hello. Kif aħna? Mhux ħażin, inti? Jien tajjeb. Dylan, meta tkun ġo bar, li mu normalment id-drink ta' Dylan? Gin tonic. Jiġifieri m'intix avventuruż jekk tara drink ieħor bil-gin tordnah, jew? Le, mela, mija fil-mija. Flavoured mhux problema. Imma bħala il-qofol ta' kollox gin, naħseb. U fil-fatt jiena din il-, kif taqbad tgħid, il-passjoni tiegħek lejn il-gin spiratni biex nikkrea drink naqa' partikolari. Ħa nikkombina naqa' togħmiet naqa' mhux tas-soltu u jirrifletti naqa' l-personalità tiegħek ukoll dan id-drink. Minn dejjem kont gin lover? Le, ta' qabel naħseb Jien aktar fuq vodka kont, eh? Imma mbagħad jien naf jew forsi mmaturajt jew xi ħaġa u li tnaqa' fuq il-ġin. Imma taf li dik kemm il-darba tkellimt ma' nies fuqha u kulħadd jaqbel miegħi, wara ċertu żmien isek ikollok bżonn tbiddel id-drink. Vera, vera. U anki wkoll minħabba li d-dinja tad-drinks tevolvi wkoll. Jiġifieri fil-passat konna nisimgħu b'ħafna iktar drinks li kienu bbażati fuq il-vodka llum il-ġurnata jew minn ftit ta' snin ilu bdejna nisimgħu iktar fuq drinks li jkunu bbażati fuq il-ġinn, allura bla ma trid tkun trid tesperimenta u tkun trid idduqhom. Dylan, mill-wieħed sal-għaxra kemm tbatu bil-hangovers? Skwantu, imma naħseb I would say a six. Six. Għax il-limit dejjem hemm hu. Aħna flimkien ma' Fit2Go għandna rigal żgħir għalik biex naċċertaw ruħna li wara li jkollok xi night out tgawdi għall-ġurnata u ma taħlihiex. Għandna ftit sachets eh, hangover aid, żommhom handy, ħudhom qabel torqod u l-għada il-ġurnata ma taħlihiex. Dylan, dimed teter, minn fejn ġej l-isem? Ifimni, ehm, Tisma' ħafna tatu studios isek bil-kelma literally tatu. U trid tipprova dejjem you stand out from the crowd taf kif? Allura naqra searching 'l hemm u 'l hawn fuq l-internet u hekk u evolva naqra l-isem. Minn meta kont żgħir kont tħobb tpenġi, l-arti kienet fik? Iva, npenġi as in bħala pencil drawings u any art of form of art minn dejjem, imma ovvjament tattooing at a younger age isek ma tkunx daqshekk fimt u mbagħad bil-mod. Imma minn dejjem impenn ġie. U x'wasal l-ewwel il-karriera ta' tattoist jew it-tattoos tiegħek? It-tattoos naħseb l-ewwel għamilt esperjenza li tini tattoo vera u mbagħad bdejt fuq il-karriera tiegħi. Issa wis probabbli min għandu t-tattoos ħa jitħaqq bija b'din mistoqsija li ħa npoġġilek, imma għandi kurżità biex inkun naf jekk tattoo artist jistax jagħmel tattoos fuqu nnifsu. Fuqu nnifsu iwa, imma jien għaddejt minnha darba u ma nerġax ngħaddi minnha darba oħra. Għaliex? Jiena ma ma stajtx nihhandilja l-pressure, li ma tridx tagħmel żball, ma tistax tiċċaqlaq, tara kollox bil-maqlub kważi, so it was a one time u daqshekk. U normalment dejjem tuża l-istess tattoo artist biex tagħmel it-tpinġija tiegħek jew tħobb taħdem ma' nies differenti? Le, naħdem ħafna ma' nies differenti, taf, barranin u lokali wkoll. Imma ifhimni, iktar ma tintaqa' ma' nies u artisti differenti, iktar titgħallem. U 'l kulħadd taf da jpenġi jew le? Tara naqra l-portfolio tagħhom ovvjament, imma mbagħad ifhem, trid tkun open minded bħala artist, taf kif. Dylan, jien nifollowyjak fuq social media u tella ħafna stories, b'ħafna poprati, ħafna affarijiet naqa mhux ta' soltu. Dawk naturali jkunu jew. Ħafna minnhom le, no staging u. Eh, no staging. Eh, naturali. Iġbri l-affarijiet jiġru warajk jew inti tiġru wara l-affarijiet? Eh, naħseb ftit minn kollox jiena, naħseb. Laqja ta' ma nistax ma nitkellmux fuq Likirix, sentejn ilu, kurżita waħda jkolli jiena dwar it-tim li tkunu ta' Likirix, la darba tiġu lura. Teqpaw ħbib, teqpaw tiltaqgħu. Iwa, ta' jkollna communication, ifhimni mhux ħanidlek regolari, fim ta' x'kulħadd bil-ħajja tiegħu busy. Imma niltaqgħu għandi klijenti, baqgħu klijenti, jiġu l-ħanut, nlemmu 'l hawn, niltaqgħu naqgħa, mmorru nieħdu drink ġieli wkoll. Meta kont l-ikrix, bagħtejt bl-ikel? Ħanin. U x'kont tbati l-ġuħ jew kont tbati li l-ikel mhuwiex l-ikel normali li tiekol? Dak il-ħin mhux ħa toqgħod tgħid għax dan ma nħobbux u le, imma li taqsam tuffiħa bejn tliet min-nies. Hija xi ħaġa gravi għalija u trid taħli dik l-enerġija kollha, ġifieri l-ġuħ kien wieħed mill-fatturi li ħassejt l-iktar tqil għalija jien. Avventuruż fl-ikel int, Dylan? Ma niddejjaqx nipprova, imma affarijiet li ma nħobbx, ejja ngħidu hekk, imma mhux ħa niddejjaq nippruvahom xorta. U spicy food? It-tolleranza tiegħek hekk għaċ-chillies? Ifhimni, mhux ħa ngħidlek li hija extreme, imma ma jdejqunix, ta. Jekk idejquni tarani x'naqbad nereq. Normalment meta jkun vera jaħraq iċ-ċili jsir nibda nereq minn hawn ara mill-iktar postijiet mhux tas-soltu qed nitkellmu fuq l-ispicy food. Jien uħu gost ħafna nsidan nies id-darek, vera nieħu gost hosting u wieħed mid-dips li l-iktar li nagħmel id-dar vera easy u dejjem jaħdem u dejjem naqta' figura tajba bih huwa l-ispicy tuna dip. Pratikament sempliċi ħafna, tuna, mayo, sriracha sauce, ground ginger u tista' tuża l-fresh ginger ukoll, chilli powder, garlic powder, tħawwad kollox u għandek id-dip lest. Imbagħad jekk trid titkessaħ naqra, jien għandi din it-tip li bir-wraps naqtagħhom bil-forma, nagħmilhom fil-forn, jiġu qishom cups hekk timlihom, tista' professional level. Fihom, eh, fimni. Niprova, niprova. Kif intek hosting bil-ħbib, eh, torganizza, tippreferi stilluk mill-li tistieden? Qed ngħid, ah, nħobb insajjar ħafna, ehm, tiddejjaq tnaddaf ovvjament naħseb kulħadd jiena, ehm, imma u nħobb eżin laħam u hekk ġifieri kollox nipprova. Dylan, il-personalità tiegħek l-affarijiet li tħobb intispirawni biex nikrea drink oriġinali. Semmejtu The Matt Licorice, drink energizing, Flavours naqra mhux tas-soltu. Għal The Mad Liquorice irid ikollok il-bar tiegħek stokkjat bil-gin, pineapple juice, hibiscus tea, Monster Energy Drink, imbagħad għandek bżonn ftit mint leaves biex tkun tista' żżejjen fl-aħħar. Jew inkella tista' tagħżel li tistokkja l-bar tiegħek biex tipprepara The Mad Liquorice bil-Mad Liquorice Pack mill-websajt ta' Hansa Wines and Spirits billi tagħfas fuq il-link li ssib fid-deskrizzjoni ta' dan il-video. Ikkombinajna ingredjenti mhux tas-soltu. Jien ħa nibda billi nimla t-tazza tagħna bis-silġ. Għal dan id-drink, peress li huwa gin based, ħa nibdew billi nitfaw two shots gin. Kull tazza. Ħa nitfaw one and a half shots pineapple juice. Issa l-iktar ħaġa differenti u mhux tas-soltu li żgur qatt ma doqt huwa l-hibiscus tea. Spjegajna għax inhu għax. Pratikament huwa infused tea jinxtraw lesti l-hibiscus tea, ovvjament li għamilna ħadna iktar xogħol għax inti tipprepara t-tet ħalli ħieksa għax inkellek ħatamlu bit-tesħun, ovvjament ħatitlef L-iskop kollu tas-silġ. Ħa nitfa' two shots minnu. Umbat, biex vera tiħdak it-twist mhux tas-soltu u dik naqra energy kick, jiena ħanuża l-monster biex nittoppja kollox. Jekk tkun trid vera titkessa, mbagħad tista' tagħmel naqa' garnish. Komplu. Pineapple. All right. Cheers. Chin chin. Tlaqna. Vera nista' nibdi. Tajjeb. Ara, jiena bħala karattru, da drink inqisu it stands out vera differenti mis-soltu, it-tomiet tiegħu jibqgħu jinbidlu, ma nafx hekk hux qed tirrealizza la darba tixorbu drink ikollok togħma, mbagħad kif jibda jgħaddi l-ħin, Tibda t-tiem tomid differenti. Il-fat li użajna l-hibiscus tea xi ħaġa naqra mhux tas-soltu u dak il-Monster Energy drink fl-aħħar. Jagħmel differenti. Kik. Ma ninsawx li użajna tu shots of gin, ehm, għalkemm huwa easy to drink, niftakru li għandek double f'kull wieħed. Cheers. Thank you, eh. Biex ngħidlek grazzi, grazzi għal Hansa Wines and Spirits ħan toppjaw l drinks cabinet tiegħek. Is-celebration li jmiss ħa tiftakar fina grazzi għal ħansa. Ek mela, nizzila, jekk int trid tistokja l-bar tiegħek biex tkun tista' tagħmel dimed licorice, tista' tiklikja fuq il-link li hemm fid-description ta' dan il-video li ħajjihdok fl-online shop ta' Hansa Wineland Spirit.